Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Könelerimiziň bir aýdan sözi bar, Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor müňüni ýykar diýýär. Ýagny bu günki gepleşigimiziň esasy maksady bilim barada gepleşmek. Ýagny bilim ulgamy barada esasan hem Türkmenistanda häzirki wagtda nähili sepgitlerde Şolar barada gürrüňleşmekçi. Umuman, men özüm barada gürrüň bersem, men bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda birinji klasa bardym. Birinji klasa bardym, SSR döwrüdi. Ýagny, SSR döwründen iki aý bilim aldym. Ýagny, mekdebe baranymyzda Leniniň portreti bardy, aşagynda Okalyň, okalyň, okalyň diýip, Oba ýazgysy bar ki, birnäçe wagtdan soň Leniniň portreti aýryldy. Oba soň Saparmyrat Nyýasowyň portreti dakyldy. Umuman aýdylanda, watandaşlar, şeýle bir döwre gabat geldim men bilim ulgamynda. Ýagny Türkmenistan garaşsyz boldy. SSR döwründe çap edilen kitaplar aýryldy. Deregine Türkmenistan, täze döwlet, ýaňy garaşsyzlygyny alan döwlet, kitap üpjünçiligi diýseň pes ýagdaýda boldy. üpjün edip bilmediler. Ondan başga-da bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda täze türkmen elipbiýine geçirildi. Ol elipbiýe geçirilenden soň kitap hijem üpjünçiligi bolmady. Biz şo mekdepde okanda kitap ýok. Mugallym konspekt ýazdyrýardy. Geçmeli temadan diktowat edip konspekt ýazdyrýar, şo konspekti okamaly-da, soň şo mugallyma gürrüň bermeli. Indi pikir edip görüň, sapagyň dowamlylygy kyrk bäş minut. Jaň kakyldy, okuwçylar girdi, otur ýeriňde, eýläk-beýläk ýuwaş zat diýençä wagt gitdi, soň žurnaldan bar-ýok geçmeli, haýsy okuwçy geldi sapaga, haýsy okuwçy gelenak sapaga. Elbetde, muňa wagt gitdi. Bar-ýok geçmeli. Ondan soň tema soramaly. Soň konspekt ýazdyrmaly. Konspekt ýazdyrandan soň ýaňky ýazdyran temasyny ýene gürrüňem bermeli.

Mümkin goşmaça mugallym tutup zat edip okadan nemeler zatlar bolandyr ýöne esasy aglaba massa şol döwürde bilimsiz ýagny kör zehin ýagdaýda galdy. Näme sebäpden? Kitap ýetmezçilikden. Men şonuň ýaly düşünýän. Ondan başga-da şu bilim ulgamynda käbir sistemalar gapma garşylykly gelen ýagdaýlary boldy. Indi oturyp indi indi pikir etýän biz 4-nji, 5-nji, 6-njy klasda okaýan döwürlerimiz Edep sapagy diýip, oba şo programma girizildi. Mekdep programmasynda edep sapagyny geçýärdik. Ýagny şo edep sapagynda o ýaşulylara hormat goýmak, ýene näme, hatda ýadyma düşýär, şuny ýaly temalar o geçýärdik. Ana merhum barada, ana bir adam ýogaldy, şol nähili jaýlanmaly, jynazasy, üçi, ýedisi, hatda şo zatlar hakda-da bir düşündirilýärdi. Bir din bilen sähel bir baglanyşyklyrak geçirilýär şu edep sapagy. O edep sapagyny geçýäs, ýagny şu ýerde e, diniň nemesi bilen alanda şu adam ata howene ýene şondan adam adamzat emele gelen diýip edep sapagynda şony geçýäs. E, anatomiýa barys, ýagny biologiýa e, botanika başda soň biologiýa, zoologiýa o predmete baranda Çarlz Darwiniň teoriýasyna nämetdiýes? Adam diýe ewolýusiýa ýoly bilen maýmyndan emele gelen. Ýagny meniň aýtjak boluşym bilim ministrliginde, ýagny bilim sistemasynda şo zatlary diýmek seljerme bermediler. O şo bir klasda okaýan okuwçyny bir sapakda adamzat ow adam ata ow eneden dörän diýip beýleki kabinete geçip eýem beýleki predmetde eýem putem ewolýusiýa ýagny ewolýusiýa ýoly bilen Çarlz Darwiniň teoriýasyny okatýatlar. Şo diýme kontrol edilmedi şo wagtlar belli bir nemede. Umuman bilim ulgamy şu meniň okan döwrümde has aşak düşen döwür diýip aýdyp bilen ýöne häzirki döwürde-de syn etýäs o ene çäre diýdi ýene bir zat diýdi oba ýola çykmaly ýene näme etmeli häzirki döwürde-de bilim ulgamy has ösendir diýip men aýdyp biljek däl ondan başga-da şu internet meselesinde şu taýda aýdyp geçjek mysal üçin Islendik bir soragyň jogabyny tapmak üçin ynha biz Türkiýede internet elýeterli. Şu bir soragyň jogabyny bir ýalňyşman Google-a ýazyp bilseň, şo ýerde jogap tapyp bolýar. Emma häzirki ýaşlara okap oturan Türkmenistanda ýaşlar bolsun, ýaşulular bolsun şu internetiň ýoklugy, hiliniň pesligi hem bilim ulgamyna diýseň uly zyýan ýetirýär, öz ýitgisini ýetirýär. Ondan başga-da, ýene men öz garaýşymy aýtsam, näçe halk, millet bilimli bolsa, şonça-da hakyny talap etmäne mümkinçiligi bolýar. Ýagny, rusçalap aýdylanda, umyşlynda, türkmençelap aýdanda, bilkastlaýyn bilip durup, şo bilim ulgamyny çökürdiler diýip men düşünýän. Sebäbi, sowatly adam Haw, sen näme diýýäň? Sen ýalňyş aýtýaň, hakyky jogaby bul bolmaly, sen ýalňyş gürläp otyrsyň diýip, garşylyk görkezip bilýär. Diýmek, netijede halk näçe sada, sowatsyz, bilimsiz bolsa, şonça-da halky dolandyrmak aňsat.

Ynha haýran galdyryjy maglumat köp köp sag boluň. Söz gezegini Alişer Sahatowa geçireli. Alişer aýdaber diňleýäs. Salam aleýkum hemmäňize. Men mende-de bir özümde bolup geçen mekdepde wakalar bar.

Wapşe şo zatlar ýokdy biziň zadymyzda. Ne prepodawalys o to što sen adam i imeýş prava. Owa. Poka mende şo. Budim dalşe owa kak spomnyu budu govorit owa spasibo Atamyrat. Köp köp sag bol Alişer sen şu ýerde bir neme maglumaty belläp geçdiň häzirki döwürde şo pagta ýygmak ýok öňkiler ýaly okuwçylary pagta alyp gitmeýärler şu barada Annadurdaga aýratyn gürrüň berer sebäbi meniň bilişime görä, çaga zähmetinden ýygylan önümi siz satyn alýaňyz diýip, Türkmenistandan satyn paghta satyn alýan krupnyý firmalara, ýagny boýkot yglan edildi. Meniň bilşimçe, Annadurdy aga haýyş ederis, giňişleýin gürrüň berer. Indi ýöne häzirki döwürde, indi, indi men Alişeriň aýdanyna goşup geçsem, okuwçylary alyp gitmeýärler-de, mugallymlary alyp gitýärler. Ine, woýennoý ustaw diýýär-de, harby, harby düzgünnama Waýen ustaw şo taýda ýigrimi dört sagat üçe bölünýär. Sekiz sekizden üç sagat. Sekiz sagat uky, sekiz sagat gullugyň, sekiz sagatam şahsy wagtyň, nahar iýmegiň, podşuwatsa ýene näme. Ýagny mugallym pagta irden altyda çykyp gitmeli. Irden altyda çykyp gitmeli, agşam sekizde gelýär. Oba, on dört sagat. Ondan soň öýüne gelmeli, nahar iýmeli. Oba, Ýatmaly, uklamaly. Soň ertesi gün, ertesi gün mekdebe baranda mugallymyň konspekti bolmaly. Plany bolmaly okuwçy okatmak barada. Men pagtadatym diýende meni gyzyklandyranok. Nirde bolsaň şonda bol, seniň konspektiň bolmaly. Pikir edip görüň, on dört sagat pagta ýygyp gelip, oba iýip-içip, ýuwnup zat edip, konspektem ýazsa, adam näçe sagat uklamaly soň? Ine, şuň ýaly kynçylyklar häzirki wagt indi ýaňky belleýşiň ýaly Alişer okuwçylary alyp gitmeseler mugallymyň, mugallymlaryň boýnuna geçirildi. Produktiwnost bolmaly.
Produktiwnost düşerdi şona kadar. Şony goşup geçeýin diýdim. Söz gezegini Magtymgula bereli. Magtymguly diňleýs bilim ulgamynda aýtjaklaryň bar bolsa. Hawa, söz bereniň üçin sag bol. Hawa, ýalňyşmasam, şu iki müň on üçünji ýylda şu Türkmenistanda on bir ýyl Okuw ýyly edilden soň, maňa-da şo on bir ýyl okamak miýesser etdi. Onsoň birinji, birinji zat, birinji aýtjak zadym, dogrymy aýtsam, meň okan mekdebimde, Baýramaly etrabynda, eger sen öz okamak isleýän ba bolsaň, şo mekdepde hakykatdan hem Şol ýüregi bilen okatjak mugallymlar bardy, olaram okatýardy. Ýöne bir näme, bir tutuş klas ýa-da bir tutuş mekdep däl-de, diňe her klasdan, her bölümden iki-üç sanjak mekdep hawa, mugallymlar bile okaýar, galanlar bolsa kän okuwa zada-da üns berenok, o soň mugallymlaram kän oňa basyş edip duranok. Onsoň ikinji aýtjak zädim ýaňy gowy gürrüň geçdi şu Türkmenistan hökümeti nähili nähili näme bil kartlaýyn okuwy peseltýärmi ýa-da peseldenok. Meň pikirimçe bil kartlaýyn okuwy peseltýär. Näme üçin? Sebäbi on birinji klas gutaramda şu meň okuýan klasymda menden menden başga-da bir üç-dört sany şu okuwçy uniwersitete okuwa girjek boldy. Ýöne olar Türkmenistany saýladylar. Onsoň Türkmenistanda şolaň ýalňyş bolsam hemmesem uniwersitete girip bilmedi. Indi şolaň häzir pikir edip görüň şolarda nähili tejribe bar. Şolarda indi mümkin indi açyk bilemseredim Hytaý, Hytaýa seredip görýän. Hytaýda ýörite uniwersitetleriň bölümleri bar. Mysal üçin, Hytaýda on, on sany iň güýçli uniwersitet, onsoň ýüz sany, onsoň bäş ýüz sany. Türkmenistanda şo zat ýok. Türkmenistan wapşe uniwersitetler hakynda hiç hili maglumatam ýok. Mysal, aýtsak bolýar, häzir şu meň dört bäş sany dostum, tanyşlaň, Hytaýda bolan bolsa, şolar öňdäki elli uniwersitete girip bilmedik bolsa, onda soňdaky ýüze ýa-da bäş ýüze synanyşyp bilýärler. Onsoň Türkmenistanda şu mümkinçilik ýok, uniwersitetleriň sanam az bolmagam ahmal, menem bilmedik ýolum. Onsoň ikinji, ýaňky pagta hakynda menem, meňem goşak zadym bar. Men şo on ýerinji klasda okamda, mysal üçin, hakykatdan hem, şo ýörite pagta äkidilenokdylar. Ýöne bir gapdalyndan pikir edip görsem, intek on sekiz ýaşa ýetmedik çagany işletmek waçi bikanun bolmaly. Emma şol meň ýaşan obamda, Ol bikanun bolmagy aňyrdan geçsin. Hemme kişi arkaýyn, hawa, on, näme, on ýaşly çaga, on bäş ýaşly çagany arkaýyn pagt üçin ulanyp bilýär. Hiç çilek, ony hiç kim soranogam ýa-da jogabam, näme, jogaba-da çeken. Onsoň, ikinji, ýene bir aýtjak zadym, mysal üçin, men şu wagt Hytaýda nähili başdan geçirmelerimi, kynçylyklarymy şu okuwda, şu zatdan aýtjak. Birinji ýadyma düşen zat, geçen ýyl, şu iki müň, geçen ýyl däl, iki müň ýigrimi birinji ýylda şu pasport, pasport, pasport üçin arza ýazmak, pasport üçin arza ýazmak üçin ýörite gruppa düzdük-de, oňa şoňa-da bir giden Kitapda okaýan talyplar girdi. Onsoň şoň arasynda maňa ýörite şu okuw hakynda habar eden wagty şunday aýtdy, ol aýtdy. Ine men öz uniwersitetinde okajak zat etjek bolýan. Ýöne şu öz uniwersitetindäki näme türkmenler maňa basyş etýär, näme bir hilik. Aýdylýar-a, mysal üçin türkmen Türkmenistandan çykdy, ýöne ol ol şu şu adamdan adamyň içinden Türkmenistanyň özi çykmady. Köp türkmen talyplar Hytaýa gelenem bolsa, olar özüni alyp barşy Hytaýa gelmedik ýaly. Olar eger baş ha biri okajak bolup zat edip nemetseler, şu geň zatmyşyn, okamak geň zatmyşyn ýa-da şuny ýa şuny. Şonuň üçin Şonuň üçin şu wagtky edip biljek zadyňyz meň pikirimçe şuny ýalak gürrüňler geçirmeli. Şu okamaly, Okap okamaklyk näme? Türkmenistandan çykdykmy, onda diýmek öwrenmeli, bir öňki bolan köne pikirlerimizi taşlamaly-da, täze pikirleri gazanmaly, şony ýaly. Hawa, söz beriňizçe sag boluň.
Magtymguly beren gürrüňleriň üçin köp-köp sag bol. Söz gezegini Bahargül gelnejä geçirsek. Bahargül gelneje, sizem aýtsaňyz şu bilim ulgamynda bilýän zatlaryňyzy, haýyş sizden.
Menem birazajyk mekdep ýyllarymdan wasp edip geçeýin. Hemme kişi aýtdy welin aýdasym geldi. Bizem 2000-lerde e, 2000-lerde okan okuwçylardan biridik o döwürler. Elbetde Magtymgulyň aýdyşy ýaly ki, okasy gelýän okuwçylar hakykatdan hem bardy. Okadasy gelýän mugallymlar hem bar. Şu wagta çenlem bardyr diýip umyt etýän indi biz eýýäm Türkmenistandan çykyp gaýdanymyza ýyllarça bolany üçin bilim pes bilim pes diýýärler welin ýöne ýürekden işläsi gelýän mollumlar bardyr diýip umyt etýän ensegem okaýardyk bardy dört bäş sany gowy okaýan klasdaşlarym menem şolaryň biridim ikilikçi diýsemem ikilikçidir öýtmäň attestadym diňe bäşlikdir Ýöne okuw gutardyk, indi okuw gutarýas. Elbetde, her kimiň arzuwy ýokary okuw jaýyna girip, ýokary bilim almak. Ýöne şol döwürlerem korrupsiýa bardy Türkmenistanda. Şol döwür diýenimem, eýýäm, elbetde, Nyýazow gelenden bäri korrupsiýa bala welin, togsanjy, iki müňünji ýyllar, togsan bäş, iki müňünji ýyllarda-da korrupsiýa bardy. Okasym gelen okuw Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti-de şol döwrüň bahasynda ýaman öz bilimi bilen okuwa giren bar diýip eşdemokdym men şo wagt. Meselem, biziň obamyzda başga mekdepden bir okuwçy adynam ýazyp bilenokdy. Harp bilenok, okap bilenok, adynam ýazyp bilenok, emma şo ýuridiçeskiý uniwersitete giripdir diýip eşitdik. Haýran galyp oturybermeli. Elbetde, ýene-de korrupsiýaň edýän işi. Ekzamenlerden sto prosent geçenimi bilýän, ýüz prosent geçenimi bilýän, ýöne men geçmedim diýip elime nem aldym. we şol döwürde bäş ýüz dollar nemesi bardy, bahasy bardy uniwersitetleriň. Ýöne mende şol bäş ýüz dollaryň ýoklugy üçin men ýokary bilim alyp bilmedim. Meniň hä, hälki bu güne çenli içimde näme diýilýär, içimde ösmedik arzuwym, içimde galan arzuwym boldy şol. Soňam özüňiz bilýäniňiz, kyn, e, kyn durmuşdan işledik, ýene etdik, ýene etdik. Şeýdibem ýaşymyz geçdi diýen ýaly, ýöne okamak hiç haçan giç däl. E, Türkmenistanda okap bilmesegem, Hudaýa şükür, daşary ýurda çykanymyzdan soň kän-kän gowy zatlary gördük, okadyk, bildik. Sizem ýoldaşlar şon ýalysyňyz. Mysal üçin, geçen ýyl Progress Online diýen bir web-žurnal bir ýaryş yglan etdi. Oňa köpiňiz anketa tabşyrdyňyzmyka diýip pikir edýän. We menem şol anketa tabşyranlaryň arasynda tabşyrdym anketa. We soňra saýlawlar geçenden soň we ýaryş başlandan soň dalaşgärler bilen tanşamyzda, Bize şeý diýdiler, Bäş ýüz adamyň içinden on adamy saýladyk diýdiler we men şol on adamyň içinden biridim. Bu ýaryş aslynda Orta Aziýada yglan edilen, ýöne serediň, Orta Aziýada yglan edilen, Kazakystan, Türkmenistan, Täjigistan, Özbegistan, Kyrgyzystan, ýene bir bir döwlet bardy. We şonça e, döwletiň arasynda 500 adamdan 10 adam saýlanýar. Şol 10 adam üçsem türkmen. Bulam bir buýsandyrjy zat. Daşary ýurtlarda ylymly, bilimli e, ýaşlarymyz, ýoldaşlarymyz gaty kän biziň. gaty kän. Ýöne Türkmenistana mümkinçilik bermedigi üçin mejbur daşary ýurtda öz bilimlerini e, artdyrýarlar, işleýärler, öz isleýän e, kärleriniň eýesi bolýarlar. Ondan soň şo o on oku on saýlanan dalaşgäriň içinde üç sany türkmen görenime gaty-ret buýsandym we şu progres progres onlaýn web žurnalynyň esaslandyryjysy hem bir türkmen aýal maşgala. Görýäňizmi, daşary ýurtda nähileki döwrebap işler ýerine ýetirilýär. bilim ulgamy nähili ösýär? Aslynda şu Progres onlaýnyň maksadam Türkmenistanyň içinde edilip edip bolmajak işlerini daşarda ýöretmek maksady. Türkmen jemgyýetini bütin dünýä tanatmak, Türkmenistanyň içinde bolup geçýän hadysalary siwilizowany durmuşda alyp barmak, dünýä görkezmek maksady şolar ýalak zatlardan ybaratdy. We o ýaryşa gatnaşmak diýseň keýplidi. Ýöne belli bir sebäplere görä dowam edip bilmedim. Nesip bolsa beýle ýaryşlar kän, köp bolar diýip umyt edýän. Ýene-de gatnaşarys, näme, okamak hiç haçan giç däl. Sag boluň söz bereniňize. Bahargül gelneje köp köp sag boluň aýdyp beren gürrüňleriňiz üçin. Söz gezegini Alişere bereli, el galdyrdy söz soraýa. Alişer diňleýäs.
Izwinayis kazus boldy gyzym üstüne otyrdy bu zadyň men şuny aytjak bolyan bizde ene yani aytdynyzda progres zat

Ine primerni men okadym. Ine şuň ýaly okadyk. Dokuz klas gutararsyň, seronda sen gidebilmiseň ýokary okuw ýerine, potamu şt sende zadyň ýok. Wzýatka bermä puluň ýok, giribilmiseň. Uje uje ubite, uje öňüň uje bwet duranty. Okasaň näme, okamasaň näme, kakaýa raznice. Ot iminna men segsen altynjy ýyl Imini segsen altynjy ýyllarda ene şuň ýaly bir problemasy bardy-da. Oka okama, oba, ataň pully bolmasa, ene ataň pully bolmasa şuny giri bilmejegini bilip okamytdylar, ponimaýte. I şuňki şuňki güne gelende Bir bir pokoleniýa emes, ine Atamyrat segsen ikimi, segsen üçünji ýyl şularyň pokoleniýasyndan başlap bizar uje gde-to wot wot pikir ediň-le bir skолько ýüz müňlerje adamlarymyz, millionlarja biziň ýaşdaky watandaşlarymyz

we otuz üçünji şkolda ýigrimi wapşe bütin zatda attestatlar bahalary men dörtlük bir sany dörtlügim bar oda matematikadan bar oda rossiýa plitka şkalatlar bardy atamyrat ýadyňda ýadyňa jok rossiýa plitka şkalatlar bardy şo plitka şkalaty matematika molumyna berip haýyş edip ýalbaryp dörtlük goýdurdym Bütin attestadym içinde hemme üçlügiň içinde bir sany plitka şkalada men dörtli galdym. Wsýo başga zadym ýok mende de gündelem bütin keşde üçlük. Hawa. Bütin bahalar diňe wzýatka bilen. Plitka şkalad, şokolad, hawa, ýagşy söz bilen ene şoňa alynýardy. Spasibo Atamyrat.

Znanie, kak govoritsa, eto sila. Spasiba. Köp köp sag boluň Annadur daga ýaňy bir zat bellediňiz Saparmyrat Nyýazow bilim ulgamyny doly çökerdi dane ýerine hiç zat bermedi diýdiňiz indi bir ýumor nemesinde aýdanda ýumoristiski tarapdan deregine ruhnama berde oba birinji klasdan tä şu dokuz ýyllyk boldy Nyýazow döwründe dokuzynjy klasa çenli programma girizildi Şo Ruhnama. Indi şo Ruhnamadan bir käbir statalar bar. Türkmenler diye ilkinji bolup ýer ýüzünde hat ýazuwy, metal eretmäge, soňam arabanyň tigirini diye türkmenler oýlap tapan diye. Ýagny beýleki döwletleriň, beýleki halklaryň şo açyşlaryny ol aprowergat etýä-de, siziňki ýaly ene biziňki dogry diýip, Ruhnamada belläp geçýä, hatda şony anekdot edip çykarypdyrlar, beýleki halklar diye dawa edip oturmadylar diýer, sebäbi türkmenler hat ýazuw, arabanyň tigirinde metal eretmegi başaran döwri diýip, beýleki halklar eýýäm kosmosa uçup ýörti diýip, eýýäm bir üstünden gülme ýagdaýda şuň ýaly nemelere-de sezewar bolduk ýagny. Bolýa watandaşlar söz gezegini Alişere bereli. Alişer diňleýäs.

Ýyla-ýyla kitaplar taza i hatda şuň ýaly kitabyň özüne işliseň ot aýry depder almyseň onuň üçin ot kitap i şo kitaba sen seniň zadyň temaň berlen waprosy otweti seniň temaň okamaly sen şo kitaby okyseň ondan soň zyňmyseň kuda popaly

Faşist bar a Gitler. Gitler ýaly o az galsyn lozunglaryny aýtmaga başladylar. Hudaýa şükür alyp gaýtdyk. Bärde bir normalny obrazowaniýa alyp oturan. Indi dönýäs Atamyrat bilen bizeriň wagtymyza. Şo wagtlar kitap 7-nji klasda, 6-njy klasdan, 5-nji klasdan 6-a ýa 6-dan 7-ä geçende tikilen kitap berýärdiler. Sikilen ýa kime näme düşsede mugallyma haýsyň gowurak atnaşeniň bar bolsa ýa bir az mas näli mugallyma simpatiýaň bar bolsa mugallymyň saňa simpatiýasy bar bolsa gowy kitaby berýär bolmasa dikilen ýyrtyk ýer okamajak diýip berýädiler açýaň içini owa aňyrdatdam owa

Niço ne izminilis? Iki müň onda alnan bolsada o karar. Niço ne izminilis? Şo çagalar edil biziň ýaly lýustrany basýalar şuň ýaly i taçka iteleýäler. Hawa. Spasibo Atamyrat. Köp köp sag bol Alişer interesn zatlary gyzykly zatlary aýdyp bereniň üçin. Şu ýaňy bir belläp geçdiň Türkiýede ine çagalarym okaýar prosto şu Türkiýede okaýan çagalaryň okuwa höwesi bar ýagny hökümedi şu höwes döretýär diýip indi men öz Özümden mysal alsam, birinji klasa baranymyzda, men ýaňy efiriň başynda aýdyp geçdim, togsan birinji ýylda men mekdebe bardym. Biz mekdebe baranymyzda bäş ýyldyz znaçok dakýardyk. Oktýabrýonok diýip, Annadur daga bilýändir, beýleki ýaşuly watandaşlarymyz bilýändir. Ortasynda Leniniň Wladimir Ilýiç Leniniň ýaş döwrüniň nemesi bardy, suraty bardy, gyzyl znaçok. Soň bizden uly klaslar, üçünji klas, üçünji klasdan ýokarylar, boýnuna gyzyl galstuk daňýardy. Hä, üçünji klasa barsak, bizem pioner bolýas. Ýa-da bizem tizräk pioner bolsak diýip, bizde näme-de bolsa birazrak neme bardy, emma nesip diýmekdirismi nämemi, polny otmenýat edildi. Ýöne soň, ondan soň,

I takoý kazuslar, takoý şuň ýaly zatlar bolup geçdi, eto prosto söz bilen aýdyp bolmytdy. Gyzlar şuň ýaly w krug duratdylar dany, owa, öz işlerini bitirýädiler. Näzme? Näçem bir sluçi boldy. Näçem bir ýüzlerje sluçi boldy-da, meniň liçno özüm bildigim bir şkoluň içinde. Hawa, i bilemok men, bu zada ene-atalar soň bermese, hawa, goýberemok diýmese, eger-de Watan dönügi diýýän bolsalar, Znaçit bütün Türkmenistany ynandyrjak bolýalar to što Berdimuhamedowlar ýa pri gelen prezident watan bolu bol bolýa diýipde owa i men pikirimçe bara bu bilen diňe ine şuňa mediada göreşmeli to što watan başga bir zat owa prezidentlar geliji gidijidir owa i şo wagty immini men gutaran wagtym

Hawa, şuň ýaly maňa üçlük bilen geçirip goýberdiler meni. Ýöne şo wagtlar uje başlady bu ekzamen tabşyrma. Häzirki Berdimuhamedowam häzir şu zady daže institutlara sokmaga başlady. Hawa. Şoň üçin meň pikirimçe bizi diňleýän ene-atalar bar bolsa şu çäreler diýe. Hawa, siz hatýa by goýbermäň i siz düşündirmäge başlaňlarow. O her gelen Niýazow gelip gitdi Watan diýdiler Watan öldü bolýamy eti glupo häzir bular geldi e karuçi menem bilemok owa sonuç öňümiz garaňky şony bil şona bilýän men owa spasibo Atamurat.
Atamurat Dursoltan davaýte tože posluşaýyn pust ona tože raskažet. Söz gezegini Dursultana geçireli. Dursultan Taganowa diňleýäs, sizem aýtsaňyz bilim ulgamynda. Salam aleýkum watandaşlar hemmäňize. Maňa hemmäňiziň aýdyp beren zatlaryňyz tanyş, gaty tanyş. Naprimer, biz oba ýerinde ulaldyk we oba ýerinde bilim aldyk. Siziň käbir aýdyp berýän hekaýalaryňyza seredende birazjyk üýtgeşikräk, ine bizde nähili okuwa, okuwdan öň Mallar, zatlar obeda çenli okuw, saat bire çenli, ondan soň pagta. Hemme çagalaram, ene-atalaram, ana şonuň ýaly. Käbir kä wagtlar ýaňky şkolymyza zat gelýärdi arka tarapyna. Nämeden? Şäherden okuwçylar gelýärdi. Bir aýlyk,

Ýa aýtjak bolýan zadym adamlara bilim bermek ýerine pagta ýygdyrýardylarda mugallymlar bolsun okuwçylar bolsun ne bizem ne tolko şäheriň okuwçylary biz özümizde şeýle meselem bir gün pagta barmasaň obaň nämesi näme brigadiri gelip öýünden adamlary daži zor bilen alyp gidýär diýseňizem bolýar

Okuwda näme gören bolsak, meselem, men-ä köplenç nämä denk geldim? Saparmyrat Nyýazowyň enesi hakynda, atasy hakynda, doganlary hakynda goşgular düzüp, goşgular ýatladyp, Ruhnama ýatladyp, Ruhnama ýatlanlara telewizorlarda podarka berip, okuwçylary şoňa höweslendirip, ondan soň şunuň ýaly zatlar bilen Näme okuw, ady üstünde okuw da, hiç hili bilim ýok. Kitabyň birinji sahypasyny açýaň, şo wagtlar-a Saparmyrat Nyýazow näme edýärdi, öwüp, wasp edip, suraty, ondan soň şonuň ýaly başlaýardy kitaplar. Häzirem Gurbanguly Berdimuhamedow, soň ondan soň Serdar Berdimuhamedow, hemme ýerde suratlary, Öňler-ä diňe Gurbangulyňky durýan eken, häzir Ataguly kişiniňki durýar. Ondan soň, kim köpräk goşgy aýdyp berse, şolary öwüp ýa-da şolar barada şo okuwçyýa bolly näme görkezilýär-dä, meniň pikirimçe. Bilim alyp bilmedik aýtjak bolýan zadym we şu men oba ýerinden häzir oturyp pikirlenýän-de, Ýeke e, maksimum bir obadan 10 sany uniwersitete ýa-da uçilişe giden e, okuwçylar çykýardy. Maksimum. Olar hem nähili ýa bir ýerde polisiýa bolup işleýän ýa-da doktor bolup işleýän ene-atanyň çagalarynyň şunuň ýaly bilim almaga mümkinçiligi bardy. Sebäbi adamlar bar, bilýärdi-de, puluň bolmasa çaga okatmak kyn. Sen garamaýak bolup doglan bolsaň, garamaýak bolup ölmek

O surata düşürip izni alypdylar hemme kompýuterleri. Ya izni aljak bolsaň nime paýlap berersen? Paýlap berip, ony hem e, telewizorlarda görkezip, şu kompýuterleriň hiç haýsy hem beçilere berilmedi. Ya o prosto görkezmelikdi. Ýalandan birinji birinji klasa baranda kompýuter paýlap beren bolady.

Birinji bilen şu bilim sistemasyny düzetmeli, korrupsiýany şu ýerden aýyrmaly. Halkynyň, ýurdunyň ösmegini isleýän bolsa, halkyna köpräk bilim bermeli. Ellerine halky daşary ýurtlarda garamaýak bolup, şunuň ýaly kösenmegini islemeýän bolsa, eline bir kär bermeli. Okamak üçin mümkinçilik bermeli. Puly bolanlara däl, kellesinde bilimi bolanlara, okamaga höwesi bolan adamlara mümkinçilik bermeli diýip pikir edýän.

anyklap hene nemet ýöremesinler, şuny ýaly maglumat bar seň üstüňde diýip. Ýaňky mugallymymyz mekdepde işleýän uborşça bilen widima dogoworda indi men häzirki indi düşünişime görä diýmek özara gürleşipdirler uborşça okuwçylardan ir gelýär ýagny sagat ýedide gelýär ýaňky mugallymyň öýünden emalirowny bedre syrçaly bedrede bir bedre piraşki getirýär Ýaňky mugallymyňam otdelny klasdan otdelny ýene şo klasyň içinde otdelny bir otagy bardy, kiçijik. Eltip şo otaýa goýýar ýaňky piraşkini. Mugallymyň piraşkini. Soň mugallymyň özi stilny, akuratny geýnip, sumyçkasy bilen gelýär, o bedre göterip ýöränak. Diýmek, uborşça bilen bir kontrakty bolmaly-da, dogowory. Soň sapaga barýas, ynanaýyň, edil bir çaýhana baran ýaly. Ýaňky mugallymdan piraşki satyn alýas. Soň oglanlar, dörtlük aljagyňyz barmy? Ulakan grafini bardy. Häzir bular düwünmesin. Suw getirjegiňiz barmy? Aý, soň želaýşy çykýa oglanlardan dörtlük baha almak üçin. Gidip suw getirmeli. Plastmas stakanlary bardy, gök reňkde, häzirki ýaly ýadymda. Soň ýaňky suw guýup, näme edip içmeli. Iň gyzykly ýeri, Dört sany piražki satyn alsaň bäşligiň bar. Ýagny sen eýýäm optum klient hasaplanýaň. Soň oglanlar bolup özara mekdebiň stolowyna gitýäsmi? Äý goýsana indiki sapak, şo indi ýaňky mugallymyň sapagy. Bir arkaýyn oturyp iýip-içeli. Hawa, nämede zwonokda ýetişip bilmeris. Hawa, ýene näme? Ýöne şoň ýaly döwürde-de okadyk. Şo döwür biz şatlanýardyk. Ýoga edil bir çaýhana bar gaýdan ýaly. Ýöne oturyp oturyp adam wagtyň geçmegi bilen gör nämeleri ýitiripdiris. Okadan bolsa belki biz köp zatlar öwrenerdik şo predmetden. Ýöne biz barýadyk o çaý içmäne. Biz döwrümizde şoň ýaly zatlaram boldy watandaşlar şo zatlaram gördük. Safiýa gelneje söz soraýa aýdyberiň diňleýäs el galdyrypsyňyz.

bilimini ýok etmeli. Bilimsizlik bizi, ýagny rusçalap aýdanda, propast, çöketlige alyp barýar bilimsizlik. Netijesini men gaýtalap oturjak däl, indi şu korrupsiýa-da, şu korrupsiýanyň üsti bilen bilimsizlik ýoýul, näme, möwjeýär. Ýagny, woditelskiý prawo bolsun ýa-da ene medisina ulgamynda bilimsiz arkasy bar ýa-da baý adamlaryň çagalary girýär okaýa şo pul tölenip girildimi diýmek eýýäm şol diplomy aldy ertir birigün şonuň operasonyny pyçagynyň aşagyna ýatmaly biz ýa biziň çagalarymyz biziň neslimiz ýöne bilimsizligiň netijesi şo ýerlerde oba mälim bolýar emma Näme üçindir, döwlet strukturalary şu bilim meselesinde bir güýçli depgin ýa bir güýçli näme alyp baranok. Çäresi bir ýana, üstesine korrupsiýa-da we bilimsizligi diýseň güýçlendirýär. Umuman aýdylanda, watandaşlar, bilim Türkmenistanda şu gije-gündizde örän pes derejede, rusçalap aýdanda, oçin niskiý pokazatelý. Efire geleniňiz üçin hormatly watandaşlar köp köp sag boluň şunuň bilen efirimizi jemleýes. Tomaşa eden watandaşlar kommentariýalaryňyza garaşýas köp köp sag boluň minnetdar.
Sag boluň.
Spasiba diňlänleriňiz üçin.